bakgatla le ka lebelela tshupanako ya lona le tla bona gore setlhokoloko se iteile ko kgatlheng kwa ko ga mosetlha a ke re rata mokgatlha a ema sethoboloko molaetsa o tswang ko lelapeng la ga se aparankwe ko bakgatlheng ba ga mosetlhwa ke romile ke kgosi keo kgosi a re re motloto thata go bo re bone tšhono ya go tla go bula leobo la Kgafele semmuso mo motshodi um re batla go supa gore fa kgosi kgolo kgafela a na a re fa taletso e re ne ra bona go le maleba thata gore re amogele re le bogosi ba ba kgatlha ba ga mosetlha re tswa ko makapanstad Go tsere nako e telele thata go goroga fa, mme se ke katlego mo morafeng wa Bakgatlha. Re tshwanetse tota go keteka letsatsi le rotlhe ka boitumelo re le mmogo mo kgotlheng ya Bakgatlha. E bile a re ntse re etelana yana re le Bakgatlha ba Kgafela, re le Bakgatlha ba ka Mosetlha, bo mocha bokao kwa le bone re ba bolelele gore re ithutile gore ga o tsena ko botswana kwa o seka wa bo wa re sedibela go bitsa kgosi kgolo fela re sedibela re sedibela ba go ra ithuta ra itse mme ba kgatlha batho le itse rona kwa aforika borwa ke ba sedibelo ke tumediso ya sekgatlha se sotlhe se le seka la tshaba gore sedibelwa le bona kgosintšha bakgatlha meletla go tshwana le e e kopanya bakgatlha go santse go le gontsi mo re tlhokang go go dira go godisana popagano e bangwe ba lona ba tla gakologela gore um e rile mo tlhomamisong ya kgotsikgolo ntšhaupo wa boraro kgotsikgolo kgafela wa bobedi e ne le mongwe wa batsaya karolo mo modirong oo bakgatla go tswa botswana le kwa aforika borwa ba ne ba kopanetse tiro eo e le sesupo sa tse di molemo tse di tla tlang Se ke sesupo sa gore re ipela ka ngwao ya rona bakgatla ebile kgosi Ntšhaupe, kgosi kgolo Ntšhaupe wa bararo o tla bonala thata mo ditirong tsa lona kana tsa go tshwana letse. Borra le bomma, go na le sengwe se se kgethegileng ka bakgatla ka bakgatla. Ke mowa wa rona re le bakgatla yo re kgontshang go emelana. le diemo tsotlhe, go emelana le diemo tsotlhe, go atlega mo go tsotlhe tse re di batlang. Mo dikgwetlhong tsotlhe tse le di fitlhetseng go aga leobo le, se ke sesupo sa gore fa lo na le toro ya go dira sengwe, lo a se diragatsa ntle le dikgwetlho tse le kopanang le tsone. Ke one mowa wa tshwaragano oo. Re dumelana fa rotlhe re le Batswana ka kakaretso, re na le mowa wa tshwaraganano le tirisano mmogo, Jaaka go kwadilwe mo Ditsong, bagaetsho, jaaka re tlile go bona le go nna basupi ba tiragalo e ya pulo ya leobo le le ntlentle le, le tla bona diofisi le ditirelo tse di bonwang mo go lone. Ke sentle fa ba kgatlha le puso ya Botswana e tla e dirisa leobo le ka matsetseleko go tlisa ditirelo tsa maemo a a kwa godimo mo go lone. Re a itse re le morafe fa madi e se sepe se se kalokalo mo go rona. Se se botlhokwa, bagaetsho, se se botlhokwatlhokwa thata e le ditirelo tse re tla di bonang mo leobong le. Bagaetsho, jaanong ke nako ya gore re emise mong wa rona, re emise Tautona ya rona kgabo e kgolo e re e bitsang Nchaupe wa Boraro.

o bo o fitlha gore rampopo ra noka ke kae a re ke nnanko etile o di a se gata mafi ka nnanko ke gata mo mafikeng fa fatshe ke tshaba go tshota matlapa matlapa a thuswa ke matlapana mokgatlha o motona mokgatlha wa bakgatlha ba ga mosetlha
makgatlha o ke moamisa mo ke kgosi kgolo ya bakgatlha ke leyane la kgabotona ke kgosi ntšhaokwe wa boraro mme mong leina e le thwesathwesane o tlhokile morwesi o e rileng o rosi wena a leba o e rile mapipe a rosa ke motšile monnagwe ena a tlhoka morwesi o felong a rosa ke lephophoto la matebele ya re moka tla botsa re a na re mona lephophoto a se lo se nthole ke ntho e senang a re nna ke a re nthole ebile a ke a re nthotole ebile a ke a re nkise marobeng a se kwa mmampudu a re ntshole ngwanaka nketelele pele re tsamaye mme fa o ka adima morago o tla bona megogadi ya mmaa ke motho wa boraboloano kwa thuko puputla e re o puputla o puputla le modubjane o sika ka madi matle bo feta kwa etso ko lebele e bo leba diparolo tsa noka ke kae teng a mmanka la bokone ko e reng o bitsa gore ba ka tla ba re nna ke sa le mokatla ke letebele a re ba re ke nna mokopano a tlho tsa matebele nna ke dia poo senkga mogatla ke ntswa ke le morw a malebe ke motho wa bosekolo se se boreledi mathibe ba re sekolo sa mmamoratwa ke se rile ba ka tla ba se bona ba se namela ditaba ba goa ba re kabo kabo a e je boreo ba re ke sentla sa mma masilo ano ka bodibeng ke bodi ba ba belabele go bela go sena mo- mo- molemo ba re sentla sa mma masilo ano ka ga se angwe wa se angwa o menagana menwana mme o e ga maoto a nako onyela o kae moapi a dira o apile dikomo tsa bakwena ba setšhele sa motswa sele a ya o dinapilana malo sa kgoro a kotla kwa motšhujaka fela a re nna ke tlhoka mautlana mogala a sena tsebe ba re maka re tsebe kae a re tsebe ka o soke boletse ba sekonkonyana a re nna ke ra senkanong ka nakedi o e rileng a tsena ka lapa la motho mosadi a tsaya lefiela fiela a re lapa la meleng ka nakedi ba ra senakedi ke makanye ba re makanye o tswa kae makanye a ile mokorong mmala mosweu mme tswa ka thipa le dikgosi di sule di senao ba re dikgosi di tlhaile kwa bopedi di ya kwa mmammudu fa re ba o tlhola makanye ba re mantshwala o bele kgosi e tseo le diatla ba re ba re beeteletse pele ke thobe jane mala o mabe wa o lalata basa bana dikgotlho ba robetse ka mmamoso bana ba re bana ba gatile ke tshwene ka nta se tshwene ke rra bona papa bona ba bantsi a marumo a tsewana selo sa boramaja a botetsa sao mabibi le moroko kabo di bolaile ditsela tsao bula re bulele kabo re bulele ditsela re bulele dikgoro o buile go sekgolo ka fela ka fela ka bo
mokgatlha ke ka tumetsa
taya monga mmu taya kwa sekgolo o tlo bua le morafi a gago nna ka re ke motho a bosepete se lebelo sefiriri se ja melato ya bakgatlha

a re nna ke morwa malebe ga ke utswe dikgomo ke utswa basadi ntse ke ba tsaya ka bongwe ka bongwe ke ba isa kwa mmototobeng a re nthole nna ka ka re nthwesa ka re nthotole ga ka re nkgotosa le o ntse o ntse ke motho a bomodele mojeke a re sware boyo ka serebusi wa re tsela lefatshe la bontatemogolo a rona

dumelang makgatlha ke letsatsi la o thaba tshwanetse le thabile o fetang mo bakgatlha um nna ke romilwe bakgatlha um ke romile ke ba kwa mosetlha le ba kwa kgafela ka sekgatlha sa etsho e re le mo kgatlheng e ke re dumelang bakgatlha ke dumeditse batho ba botlhe ke re bakgatlha ke thome ka kgosi sky ke re mokgatlha kgwedi tse pedi tse fetileng ne ke le mokabo ke apere dibrele wa re ke diapole ka diapola kao ka tšhoko nne ke tlile ka utlwa gore ka apole kuane ka e apola manong le nna ke nyako etsa kgopelo kabo ke bone gore o tla dumela ka gore ne re nkgopela ke dumela kabo se re re nna le mopato ka 1945 kwa mosetlha ba katla ba ngromile gore ke lo kgopele le tlo ba thusa ba buse mophato mo morafeng ra leboa ka ba katla o na le setšhaba setšhaba ke sa botswana ke south africa le south africa mme o na le morafe morafe kwa bakhatlha morafe kwa bakhatlha ba mosetlha morafe kwa bakhatlha ba khafela morafe kwa bakhatlha ba mmakau morafe ke mokhatlha bakhatlha ba moja jaanong ka tšeko bakhatlha kgosi o nromile gore ke le gopotsa gore morafe ke morafe ka kgosi kgosi ke kgosi ka morafe He kgosi a se teng mo Botswana ba khatlha e be nne le tsa bopila bo bo yana go a bontsha gore morafe wa bakhatlha ba khafela o a berekisana ba dirisana um ba kgone go nna le same goal nne ba ya achieve bakhatlha so ne ke re le se ka leba le gore morafe o kwa lena bakhatlha ke lena tshwanetseng le bone gore le etsa dilo tse pila mo morafeng wa lena jaanong ka tseo ke letsatsi le monate ba kgatlha ga ba thaba ba kgatlha ba kgafela fela badimo ba botlhe ba ba kgatlha ba thabile mosetlha kgafela mocha ka gore re boela morago ko ngwaong ya rena ba kgatlha and-e re boela morago ko ngwaong re etsa dilo tsa nnete tse re di etsang gone anong re ya ko pela se tsa nnete anong ba kgatlha ka o etsa lobole le boetse morago la etsa sekgatlha ka mokgonne se le kgale jaanong ke re go kopantsha bakhatlha bakhatlha tshwanetse re kopane le rena kwa mosetlho re ko mmakau ko mma metlhake ko pankopo re etse lobo re etse maobo go bontsha gore bakhatlha ba tlhakane kgabo ra utlwana so e le ke fitlha mo botswana maloba bakhatlha ba re ke tle le nkwe anong ka ba botsa e le ya kwa ya loma bakhatlha anong sentse ke e kgopelo re se ka ntoma e leng ya ko e bona ka di-six tsa july tlabe re le ko mmakao ko kgosi motsepe re mo apesa nkwe ba kgatlha le tleng kgosi o boletse gore ga bitsa letle le ena tla ba le teng makgatlha ko mmakao um history e re rutile dilo tse ntšhi wa kgatlha tse re di lebalang um kokoaka kwa kwa lentswe bakgatlha ne re nyalelelana ka jeko le nna ka tseya ka gore ke nyako nyala ko kwa kgafela nyako nyala kwa le nna ga ne se ntse ke eme re ka bona bakgatlha ba teng ra re ka jeko nka tsamaya pele anong makgatlha ke tlile le mpho ke tle le setlhare setlhare se la ona le king le queen jaanong ka gore sentse ke sena queen ke tle le king fela o re a tšatši le queen e leng teng um re tla tlisa sa queen so setlhare sa bakgatlha ke gore le berekile um se gole le mmereko o le o etsang bakgatlha um a se fele setlhare se so nna se gola fela le sekgatlha se se ka fela so nne ko kopela kgosi sekae setlhare se ka re ebile nka ipeelela sona kgosi gore se le mo magantshe le le bakgatlha um se le utlwantshe ba re ko motelele thata ke feta dimmaeke ee so ne ke re ba katla ka ona a ke le leboge kgosi kgolo na one two one two kgosi kgolo nna nthomile bakgatlha re ka tse kwa se letsatsi la ditshele ka tse kwa se letsatsi la dintwa re nne re bine ka jeko ke re ka 2030 e kgaba boa le nna ko tla le mophato waka ke re ke ko south africa ke na le mokgatlha re mo tlhokometse e se ka le sa mmone ra re o latlhegile bakgatlha re na le ena um re mo tlhokometse ebile a ke bone o na le motho o ka mo kgomang ko south africa so ne ke re ka ona bakgatlha ke le leboe Kwa Mosetlha ke kgosi fela re mpula.
Eh ba gaetsho eh bana ba lona ba ithulagantse go fa monga rona eh mpho ya letsatsi eh ya go motlotla gore ke yena a tlileng a tla gore bulela um lobo um kgosithwane o ka o ka neela mongame eh, mongame eh, eh, mpho ke Eh, le le ka e bula go siameng
mpho ke ba gaetsho mogolo kwane o le o kae o re timeletse Eh, bu- Mpho ke re- re kota. bulele o- bulela kgosi ya bona a bo- ba- a bontsha bakgatla

eh, ke nyako leboga ka setswana sa mo botswana ke re nyaa mme ke a leboga ke leboga o menagane ba kgatlha